מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יבמות דף יט ח עמוד ב'. לאמיר אנהייבן די לעצטע צוויי שורות דף יט ח עמוד א'. לאמיר אנהייבן די מאל מיט א שטיקל הקדמה. ס'האבן מיר געהאט א מחלוקת יש זיקה אדער אין זיקה. האט מען קלאר דערמאנען וואס דאס מיינט. א מענטש האט א פרוי וואס איז געפאלן צו אים צו יבום. און די שאלה איז ווי שטארק איז דא די קאנעקשאן צווישן זיי צוויי. ווי מ'האט שוין דערמאנט אוודאי מיט די רייסע, איז דא אזא מושג אז די עצות זענען קאנעקטעד צוזאמען, אויף אזוי ווייט אז איר קענט נישט גיין חתונה מיט א פרעמדער מענטש, אויף אזוי ווייט אז ער זאל זי קענען נעמען אפילו בעל כרחה. אבער מער ווי דאס, לכאורה מיט די רייסע נישט דא. די שאלה איז נאר מיט די רבנן, ווי ווייט האבן זיי גענומען די זיקה? און פארדעם האבן מיר געהאט א מחלוקת צו זאג איך יש ז כ, רבנים קוקן אן די צוויי אה כאילו זיי האבן שוין א חתונה געהאט, און פארדעם אז די מלמדים יעצט גייען נעמען אירע קרובים איז דאס אוודאי אסור, אדער זאג איך ניין איין ז כ נישט דא קיין שייכות, ער וויל נעמען איר קרובים, געזונטהייט קען ער נעמען די קרובים, ווי מ'האט שוין פריער דערמאנט קען ער אפשר נישט גיין מבטל זיין די מצוה פון יבום, אבער פאר אזוי ווייט צו זאגן קענסט נישט נעמען די קרובים, אויף דעם זאג איך איין ז כ, ס'נישט דא קיין שייכות צווישן זיי צוויי אויף אזוי ווייט. און פון דעם האט די גמרא ברענגט א מחלוקת אין אזא סארט פאל. ווען די חזל האבן צוויי ברידערס, ראובן מיט שמעון. ראובן האט חתונה געהאט, איז אבער געשטארבן אן א קינדער, פאלט זיין פאלט צו יבם צום שמעון. יעצט למעשה פאר שמעון האט עפעס געקענט טון, איז די פרוי געשטארבן. האבן מיר יעצט א מחלוקת, קען שמעון גיין און נעמען די שוויגער? צו קען ער דאס נישט טון? יעצט לאמיר זיך דערמאנען, מען רעדט נישט דא פון קיין כהרגער שוויגער, ער האט קיינמאל נישט חתונה געהאט מיט דער פרוי, קיינמאל נישט געמאכט קיין יבום מיט זי, זי האט גארנישט געטון בעצם. נאר די שאלה איז, זאג איך יש ז כ, און פון דעם קוק איך דאס אן איין מינוט, די פרוי וואס איז יעצט געשטארבן, זי איז דאך למעשה געווען דיין פרוי, דאס הייסט איך קוק עס אן כאילו, ווייל איך זאג יש ז כ, האבן ענק שוין געהאט א קאנעקשאן אויף אזוי ווייט, כאילו איך קוק עס אן ענק האבן שוין חתונה געהאט, און פון דעם איז דאס אסור בקרובהו. דאס איז געווען די שיטה פון רבי הידא. רבי הידא האט געזאגט זאלסטו וויסן, איך קוק עס אן אז יש זיקה, און פון דעם קען איך נישט גיין נעמען די שוויגער. מה שאין כן רב הינא מרייאוו וואלט אונז געזאגט, ניין, איין זיקה, און אויב אזוי געזונטהייט, ווילסטו יעצט גיין נעמען די שוויגער, געזונטהייט, נעם זי. לאמיר נאכאמאל געדענקען, מען רופט זי שוויגער, אבער באמת איז זי בכלל נישט קיין שוויגער. די פרוי, די מאמע, פון די פרוי וואס אפשר וואלט ער געדארפט מאכן יבום מיט זי. און דאס איז דא געווען די מחלוקת צווישן רבי הידא מיט רב הינא מרייאוו. יעצט די גמרא קלערט א מינוט, בשם וועם זאגט דא רב יהודה זיין מימרא? דאס הייסט אונז ווייסן מיר רב הנה אמר רב זאגט זאלסטו וויסן, איין זיקה. רב יהודה זאגט, יש זיקה. דער רב יהודה, איז דאס זיין אייגענע שיטה? ברענגט עס פון עמיצן? האט עס געלערנט ביי זיינע רעבעס? און אויב יא ווער זענען געווען זיינע רעבעס? און דאס וויל די גמרא יעצט גיין מבאר זיין. איז אמר ליה אביי לרב יוסף, אביי זאגט צו רב יוסף, היי דער רב יהודה דער שמיל הי. די מימרא וואס רב איד זאגט אונז, זאלסטו וויסן, יש זיקה, און פאר דעם קענסטו נישט גיין חתונה האבן מיט די שוויגער, דאס זאגט טאקע רב איד, אבער ער זאגט עס בשם וועם? זיין רעבן שמיל. דאס הייסט רב איד איז באמת געווען א תלמיד סיי פון רב און סיי פון שמיל. ערשט האט ער געלערנט ביי רב, ווען רב איז אוועק איז ער איבערגעגאנגען צו שמיל. און פאר דעם זאגט ער אים זאלסטו וויסן, הגם טאקע ביידע זענען געווען זיינע רעבעס, זאגט דער אביי צו רב יוסף זאלסטו וויסן, די מימרא אז יש זיקה, דאס האט ער געהערט פון שמואל, און איך העל אויף ווייזן, זאגט ער אזוי, דתנן, א פאל וואס אונז האבן שוין עטליכע מאל דערמאנט, ברענגט אזא סארט פאל, שמערת יבם ש קידוש אחיו את אחותו, איך האב געהאט דא דריי ברידערס, ראובן, שמעון מיט לוי, ראובן האט חתונה געהאט מיט איינע פון די שוועסטערס, און למעשה געשטארבן אן א קינדער. פאלט יעצט דער פאות יבם צו שמעון און לוי. למעשה דער שמעון, ער האט מחליט געווען איין מינוט, איך בין נישט אינטערעסירט אין יבמה, איך בין אבער יא אינטערעסירט אין איר שוועסטער. גייט ער און איז מקדש די שוועסטער. און אויף דעם די שאלה איז יעצט, וואס טו איך יעצט? קען ער ווייטער גיין? קען ער טאקע אויספירן, גיין חתונה האבן מיט זי, וואוינען מיט זי? אדער ניין, איין מינוט, דו וואלסט דאך געדארפט נעמען די יבמה, דו קענסט נישט גיין נעמען די שוועסטער פון דיין יבמה? איי מינוט, וואס טוט זיך דא? און פאר דעם שטייט דארטן, משום רבי יהודה בן בשיירא אמרי, אומרים לו, מ'זאגט פאר דעם שמעון, המתן עד שיעשה אחיך מעשה, ווארט א מינוט, יאג דיך נישט אזוי שנעל, ווארט ביז דיין ברודער לוי, ער גייט מאכן יבום מיט דער פרוי וואס זי דארף מאכן יבום מיט. דורך דעם האט ער גענומען די זיקה צו זיך, דורך דעם האט ער זי מסדר געווען, האסטו דאך גארנישט איינגעלייגט מיטן שוועסטער מיט די יבמה, און אויב אזוי קענסטו יעצט גיין נעמען איר שוועסטער. דאס הייסט אזוי, רבי איתמר מסייע זאגט אין אנדערע ווערטער, דער אמת איז, סיי שמעון, סיי לוי האבן יעצט א זיקה כלפי די יבמה, און פון דעם, אז דער שמעון וויל יעצט גיין נעמען די שוועסטער, מדרבנן קען ער דעיס נישט טוהן. ווייל למעשה מיר זאגן אז ס'איז דא דא א זיקה, און גיין נעמען א חוזק כי כסא קען ער דאך נישט גיין טוהן. און פאר דעם זאגט מען פאר דעם שמעון, ווארט א מינוט, ווארט ביז דיין ברודער איז מסדר דעם ענין. פארלירסטו די גאנצע זיקה, די גאנצע קאנעקשאן וואס דו האסט מיט דער יבמה. אויב אזוי קענסטו שפעטער גיין מקדש זיין די שוועסטער פון זי. דער מינוט יעצט? ניין קענסטו עס נישט מאכן, ווייל דו האסט דאך א זיקה כלפי דער פרוי. נעמען א חוזק כי כסא? דאס קענסטו נישט טון. און פאר דעם זאגט רבי דער מסייע רב מען זאגט אים, המתן עד שיעשה וכיכו מעשה. יעצט ואמר ר' שמואל, און אויף דעם האט שמואל געזאגט זאלסטו וויסן הלכה כרבי דער בן מסייע רב. ווען ער זאגט דיר זאלסטו וויסן הלכה כרבי דער בן מסייע רב, מיינט עס צו זאגן ער האט גע'פסק'נט אז יש זיקה, און פאר דעם וואס רבי דער בן מסייע רב זאגט, מען זאגט אים ווארט, איז זייער ריכטיג, איז זייער גערעכט, ווייל איך האלט אויך יש זיקה, גיי נישט ווייטער יעצט, ווארט, לאז דיין ברודער מסדר זיין די מצב, און שפעטער וועסטו גיין ווייטער און חתונה האבן מיט זי. זע איך אז שמואל האט קלאר געהאלטן אז יש זיקה, און פאר דעם וויל זאגן אביי צו ר' יוסף, ווען איך האב א מעמרא בשם ר' אביהודה, וואס ער איז דאך געווען א תלמיד פון שמואל, און ער זאגט מיר די זעלבע זאך זאלסטו וויסן יש זיקה, פארשטיי איך אז ער האט עס נישט געזאגט בשמו, ער האט עס נאר געזאגט בשם שמיל, און פון דעם ווען איך ווייס דאס דא א שיטה רבי הידע וואס ער זאגט מיר זאלסטו וויסן יש זיקה קומט דאס פון שמיל. ומלאי, זאגט נאר למעשה רבי יוסף צוריק צו אביי, איין מינוט. די איד רב מאיר, איך הער וואס דו ברענגסט מיר דא, איך הער וואס דו קלערסט, אבער לאמיר עס אויסשפילן פארקערט. לאמיר זאגן רבי הידע וואלט געזאגט זיין מימרא יש זיקה אבער ער זאגט עס בשם רב. וואס איז די פראבלעם דערמיט? קומסטו דאך און זאגסט מיר איין מינוט, קשיא דער רב האט דער רב, עלעך דאך אנמאסטירען רב אליינס. ווייל פון איין זייט האב איך רב הנה אמר רב, וואס ער זאגט יא געזונטהייט גיי חתונה מיט די שוויגער, און רב הנה זאגט עס בשם וועם? רב. פון אנדערע זייט האב איך רב יהודה, וואס ער זאגט ניין גיי נישט חתונה מיט די שוויגער. פארוואס ווייל יש זיקה? אה בשם וועם זאגסטו דאס? רב. האב איך דא צוויי תלמידים, איינער זאגט מיר יש זיקה איינער זאגט מיר אין זיקה. און פון דעם זאגט איין מינוט, דאס איז דיין פראבלעם? טענה'ט רבי יוסף, איין מינוט, דילמא מראין עינהי, ואליבא דרב, אפשר טאקע ביסטו גערעכט, איך בין נישט הונדערט פראצענט זיכער וואס רב האט געזאגט, ר' אבין האט געזאגט אה, בשם רב, איין זיקה, ר' יהודה זאגט בשם רב, יש זיקה, קוקסט עס אן ווי א סתירה? ניין, כ'קען פארשטיין, איך האב געהאט צוויי תלמידים, ער האט מאל געהערט אזוי, ער האט געהערט אזוי, האב איך שניי אמרו אלה ביי די רב. סאו וואס איז די ראי' צו זאגן אז רב היד האט געזאגט זאלסטו וויסן יש זיקה, דו זאגסט קלאר אז דאס קומט משם שמיל, וואס איז דיין ראי' דערצו? ס'קען פונקט אזוי זיין בשם רב, נאר שניי אמרו אלה ביי די רב. און אויף דעם זאגט מיר אביי, איך הער דיין טענה, אבער כיוון דאית מה משמי' דשמואל בהדיא, אז איך ווייס דאך קלאר אז שמואל אליינס האט געזאגט אז יש זיקה, ווי ווייסט האט שמואל געהאלטן יש זיקה? ווייל ביי די דריי ברודערס, און די איין ברודער איז געשטארבן, איז געלאפן די צווייטע און האט מקדש געווען די שוועסטער, זאגט שמואל זאלסטו וויסן הלוך כרבי דבי מסיירא, אין אנדערע ווערטער אז וואס יש זיקה? און וואס אימער שמעי' דער רב, און אויב וויל איך יעצט גיין זאגן איין מינוט אז ביידע סיי ר' יהודה און סיי ר' הונא ביידע האבן עס געזאגט בשם רב, מוז איך דיר קומען פארענטפערן איין מינוט קמא ראה, איז לא שפקינא משמעי' דער שמואל בהדיא, און מאי קמינא קמא ראה ואליבא דרב. אז איך האב דא צוויי אפשענס צו זאגן אזוי, אדער ר' יהודה זאגט אויך בשם רב, איי עס איז סתירה מיט ר' הונא, אה, שניהם ראה אליבא דרב. אדער קען איך דיר זאגן ניין, רב פינא האט געזאגט זיין דין בשם רב, רב יהודה זאגט זיין דין בשם שמואל, און איך האב קלאר אזוי אז שמואל זאגט טאקע אז יש זיקה, ווייל ער פסק'נט טאקע ווי רב יהודה במסירה. גיי איך יעצט זאגן איינמאל נישט ניין מראה לבי דרב י אז לבי די רב? ווען דו האסט אסאך א בעסערע וועג צו זאגן אז ס'איז שמואל, וואס שמואל זאגט דאך קלאר אז יש זיקה. און וואס מוז איך גיין איינקוועטשן און זאגן ס'איז טאקע שניהם אהוה לעבער דער רב, איינער געהערט אזוי, איינער געהערט אזוי, וועל איך קאנגראטיג זאגן, איינער געהערט ווי רב טאקע אז איין זי ק, איינער געהערט ווי שמילה אז יש זי ק, און איך דארף נישט קומען פאר ענטפערן אז שניהם אהוה לעבער דער רב. און פאר דעם זאגט אביי צו ר' יוסף, וואס דו ווילסט מיר דא קומען איינקוועטשן זאגן ס'איז שניהם אהוה לעבער דער רב, ס'איז א ריזיגע דוחק, ווען איך האב קלאר א שיטת שמיל, ער האלט אז יש זי ק, און ממילא איז מיר אסאך בעסער, און צו מיך איז דאס אסאך מער מסתבר, און די סברא איז אסאך מער צו זאגן, זאלסטו וויסן, רב הנה עד גערעדט בשם זיי, בשם זיין רבי רב, ער האט געזאגט איין זי ק, מה שאין כן רב איד האט גערעדט בשם זיין רבי שמיל און געזאגט אז יש זי ק, און פון דעם דארף איך גארנישט קומען פארענטפערן. און פון דעם ציילט די גמרא, אמר רב כהנא, דערציילט רב כהנא, די אמת איז, אז אמריתא לא שמעתי כמאי דרב זביד מן הדא. איך האב איבערגעזאגט דעם גאנצן שמועס דא צו רב הנה, צו רב זביד פון הדא, און אמר האט ער געזאגט, אתן הכי מאסניתא ליהי. ענק, דאס הייסט ענק האבן טאקע געלערנט די מימרא אז רב ווידער זאגט זאלסטו וויסן, מען קען נישט חתונה האבן מיט די שוויגער. פארוואס קען איך נישט חתונה האבן מיט די שוויגער? אבל יש זיקה. בשם וועם זאגט עס רב ווידער? האסט נישט געוויסט בשם וועם. זענען ענק געגאנגען און געזאגט אה דאס מוז זיין שיטת שמואל. זאלסטו וויסן, א נאן, מיר מענטשן, מיר חכמים פון הדור, בהדיומה אסנינא לה, אונז האבן עס קלאר געלערנט אזוי. וואס האבן אונז געלערנט? אמר ר' יהודה, אמר שמואל. ר' יהודה זאגט קלאר בשם שמואל זאלסטו וויסן, שומרת יבם שמייסר, אין שומרת יבם וואס זי איז געשטארבן, ער קען נישט גיין אויספירן דעם יבם יעצט, נאך אלס זאלסטו וויסן אסור באימהות איז אסור צו נעמען די מאמע. איי אונז האבן דאך געהאט נישט קיין קאנעקשאן נישט, אונז האבן נישט געמאכט קיין יבם, אונז האבן גארנישט געמאכט. פארוואס? על מקצו ויש זיכר, ווייל ער האט קלאר געהאלטן יש זיכר. און פאר דעם, דאס איז נישט סתם א מימרא וואס הרב יהודה זאגט אליינס פון זיך, דאס איז הרב יהודה משמיל, אויב אזוי זעסטו דאך זייער קלאר, רב הונא האט געזאגט איין דין זאלסטו וויסן, מען קען יא נעמען די שוויגער. בשם וועם האט רב הונא דאס געזאגט? בשם זיין רעבן רב, איין זיכר. רב יהודה האט קלאר געזאגט בשם זיין רבי שמיל, זאלסטו וויסן אז יש זיכר, און פאר דעם קען איך נישט נעמען די שוויגער. און אז ווייטער זאגט ער ואסדר שמיל לטעמי', שמיל באמת גייט מיט זיין שניט, דאמר שמיל, הלוך כאבידה במסיירא, וואס ער זאגט אויך אז הלוך כאבידה במסיירא אין דעם פאל, איך זאג אים המתן, ווארט, טו גארנישט יעצט, פארוואס? ווייל ער האט געהאלטן אז יש זיקה, און פון דעם שיטת שמיל איז מיט איין ליין, זאלסטו וויסן שמיל האט אייביג געהאלטן יש זיקה, און פון דעם ווען ר' יהודה זאגט איז יש זיקה, אויך, ר' יהודה האט עס געזאגט בשם שמיל. נאדמור שטעלט זיך איין מינוט. אויב ווייס איך יעצט אז רב האט געהאלט אז שמואל האט געהאלטן אז יש זיקה, און בעצם זעה איך דאס פון צוויי פלעצער. ערשטנס ווייל ער האט געפסקנט ווי רבי יהודה בן בשרה. צווייטנס ווייל ער האט אויך געזאגט זאלסטו וויסן, מען קען נישט חתונה האבן מיט די שוויגער, ווייל קלאר רבי יהודה האט עס געזאגט בשם שמואל. איז איין מינוט, דארף ער קומען זאגן צוויי מאל די זעלבע זאך אז יש זיקה? און אויף דעם זאגט מור יא זאלסטו וויסן וצריך איך דארף האבן ביידע. די אשמני יש זיקה וואלט איך נאר געהאט אין פאל א. יש ז ק, פאר דעם קענסטו נישט חתונה מיט די שוויגער. הווה אמינא וואלט איך געמיינט הנה מילה בחד. ס'איז נאר ווען זאג איך יש ז ק, ווען אלס שמילה אז יש ז ק. דאס איז נאר אז איך האב א ברודער ראובן, איך האב א ברודער מיט שמעון. ראובן איז געשטארבן אן א קינדער, איז שמעון דער איינציגסטער קאנדידאט וואס זאל גיין מאכן יבום. עס איז נישט דא קיין צווייטער וואס זאל עס איבערנעמען, פארדעם זאג איך דיר יש זיקה. דו ביסט דאך זיכער דער וואס דארף דא עפעס טון. אה, אויב אזוי יש זיקה, קוק איך אן ענק האבן כלל שוין חתונה געהאט, און פארדעם איז אסור בקרבתהו, און אפילו און זי שטארבט קענסטו נישט נעמען די מעמד. אבל בתראי לא. וואס איז אבער, לאמיר זאגן ס'איז דא נאך א ברודער דא. ס'איז דא ראובן, שמעון מיט לוי. ראובן איז געשטארבן אן א קינדער, און יעצט ווער דארף גיין מאכן יבום? אה, ס'איז דא א טשויס. אדער שמעון, אדער לוי. אפשר אין אזא פאל זאג איך נישט יש זיקה. ווייל באמת דא וועט עס דיילוטעד צווישן צוויי ברידערס, קען זיין שמעון העט עס מאכן, קען זיין לייב העט עס מאכן, אויב אזוי דען פארוואס איז נישט אזוי קלאר ווער גייט מאכן די יבום, קען זיין אז שמואל האלט באמת דארטן, דארטן האלט ר' אייזיק. פארדעם כמאך שמואל אן זאגט אין איי זאלסטו וויסן הלכה כהאב ידע בן בשערה, וואס דארט רעדט מען דאך קלאר אז ס'דא מער ווי איין ברידער, ווייל מ'זאגט איהם האמתן ווייב איז דיין ברידער גייט עפעס מאכן, דאס אז דארטן רעדט מען דאך אז ווייל עס איז דא מער ווי איין ברודער, און נאך אלס איז דא יש זיקה, זע איך זאלסטו וויסן, אפילו ווען עס איז דא מער ווי איין ברודער, ס'איז דא צוויי קאנדידאטן צו מהר א מאכן יבום, אדער אפילו נאך מער, זאלסטו וויסן אויף יעדע איינעם איז דא א חיוב, אויף יעדע איינעם איז דא א זיקה. ווי אש מן הלוח קען רבי דוד בן מסעירא, וואלסטו מיר ברענגען נאר די פאל פון רבי דוד בן מסעירא, ווייס איך דאך דארטן אפילו ביי מער ווי צוויי ברודערס, איז אויך דא א דין פון זיקה. אויב אזוי וואס דארפסטו בכלל ברענגען די פאל פון די שוויגער? אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן הנה הוה אמינא כ'וואלט דאך בה געמיינט הנה מילא מיר חיים דאס איז נאר ווייל די פרוי די יבמה זי איז נישט געשטארבן זי איז נאך פאר אונז מילא זאג אקעי זי שטייט דא זי ווארט מען זאל עפעס מאכן מיט זי ס'איז טאקע דא א ברודער שמעון ס'איז טאקע דא א ברודער לוי אבער ענק ביידע זענען קיין דעת זי צו נעמען זי לעבט אה אין אזא פאל אוודאי זאג איך ייש כ. אבל אין חמיסה, אבער לאמיר זאגן דערפאר אז זי איז שוין געשטארבן, אפשר אין אזא פאל זאג איך נישט זיקה. אויף דעם זאגט ער, וואלט איך געמיינט פקע לה זיקה, איינמאל זי שטארבט, פאלט אוועק די זיקה, און יעצט קען איך שוין מאכן וואס איך וויל. כמשמע לן זאלסטו וויסן, ניין, ברענגט ער די פאל פון די שוויגער, וואס די יבמה זי לעבט שוין נישט, זי איז שוין געשטארבן, און נאך אלעס זאלסטו וויסן איז דא א זיקה, כמשמע לן דזיקה בכדי לא פקו, זע איך פון דא זאלסטו וויסן די זיקה עפנט זיך נישט, זי לייזט זיך נישט אויס, אפילו נאכדעם וואס זי איז שוין געשטארבן, וויבאלד מען האט דאך גארנישט געמאכט דא, זאלסטו וויסן די זיקה גייט אן, און פון דעם זאלסטו וויסן איז ער אסור צו נעמען בקרבותו, און פון דעם וויל איך יעצט גיין נעמען די שוויגער, זאלסטו וויסן איז אסור, און פון דעם פארשטיי איך פארוואס שמואל האט געדארפט ברענגען ביידע פעלער, ווייל יעדע איינס האט אין זיך א חידוש, איינס אפילו לאחר מחיים, און איינס אפילו מער ווי איין ברודער, און דאס איז טאקע די שיטה פון שמואל וואס ער האט געהאלטן, יש ז ק, און פון דעם ווען רבי יהודה זאגט אונז זאלסטו וויסן יש ז ק, האט ער דאס געזאגט בשם זיין רעבן שמואל. זאגט די הייליגע משנה, שני אחים אם מת אחד מהם. די משנה גייט ברענגען נאך א פאל יעצט, פון א ברודער וואס איז געבוירן צו שפעט. און די אמת איז, די פאל איז זייער ענליך צו די משנה פון אנהייב פון פרק. און היינט וואס מען האט זיך אדורכגעגאנגען דעם גאנצן פאל, עמער גיין א מינוט פארגלייכן, וואס איז די חילוק בכלל צווישן די צוויי משניות? פארוואס איינמאל דא זעה איך א מחלוקת, און די פריערדיגע משנה, אלעס איז פיין און וואויל, איין שיטה? און לכאו' בכלל, וואס איז די חידוש פון די משנה? די דין דא לכאו' איז ממש ענליך די זעלבע זאך, די געדאנק, די הלכות, איז ממש די זעלבע. איז לאמיר אביסל אנקוקן דעם פאל, און שפעטער אביסל בעסער פארשטיין וואס טוט זיך דא. זאגט די הייליגע משנה, שני אחים אם מת אחד מהם, כ'האב געהאט צוויי ברודערס, ראובן מיט שמעון, ראובן האט חתונה געהאט, שמעון האט חתונה געהאט. אם מת אחד מהם, ראובן איז געשטארבן אן א קינדער, פאלט אויף שמעון, רבי שמעון דו ביסט דאך דער ברודער, דו דארפסט גיין מאכן יבום. און טאקע, ויבום השנית אשת אחיו, דער שמן איז געגאנגען, און האט מייבם געווען די פרוי, ער נעמט זי אריין, האט חתונה מיט זי, ער גייט אויפשטעלן א נייע שטוב פאר זיין ברודער. ואחר כך נולד להן אח, יעצט איז צוגעקומען א פרישער ברודער, לייבי איז געבוירן. און מת, אבער דער שמן איז יעצט געשטארבן. פאלט יעצט פאר לייבי צוויי פרויען, שמן לאזט איבער, לאזט נישט איבער קיין קינדער, לאזט יעצט איבער דא שמן צוויי פרויען, און מען זאגט פאר לייבי, דו ביסט דער ברודער, דו גיי מאכן מייבם. און אויף דעם זאגט תנא קמא איין מינוט, הוא ראשונו יוצא משום אשת אחיו שלא היה בעולמו. ווי מען האט שוין געלערנט אויפן ערשטן משנה, טענה'ט תנא קמא איין מינוט, די אשת ראובן, זי איז דאך אשת אחיו שלא היה בעולמו. לייבי מיט ראובן האבן זיך קיימאל נישט געקענט. אויב אזוי קומט דאך אויס פעלט דא א ישיבה בעולם. זאג איך איין מינוט, דו קענסט נישט גיין נעמען אשת ראובן. פאר דיך איז דאס אן ערווה, און פאר דעם לייבי זאל נעמען אשת ראובן, אפגעפרעגט דאס קען ער נישט טון. און פאר דעם זאלסטו וויסן הראשונה יוצא משמיא שסוחב שלא היה בו אלא מים. והשניה, וואס מיטן צווייטן? מיט זי קען איך אויך גארנישט טון, ווייל משום צרותו. ווי מען האט דאך געלערנט אין ערשטע משנה, די ערשטע משנה פון די מסכתא. די מינוט וואס איין פרוי איז א ערווה, פטר'ט דאס אויך אט די צרה, און פאר דעם בלייבט שוין בכלל נישט קיין חיוב דא, נישט קיין יבם, נישט קיין חליצה, גארנישט מער דארף מען טון. און פאר דעם זאגט תנא קמא, זאלסטו וויסן, וויבאלד איך קוק אן די ערשטע ווי אן ערווה, אוואדע מיטן ערשטן קען איך גארנישט טון, די צווייטע ווערט געפטר'ט דורך דעם, און פאר דעם זאלסטו וויסן לייבי, אויף דיר פאלט נישט קיין חיוב פון יבום, נישט קיין חיוב פון חליצה, מען טוט דא גארנישט. ברענגט די משנה נאך א פאל, אסור במעמא. לאמיר אביסל צוריקדרייען דעם זייגער. דער ראובן איז געשטארבן אן א קינדער, און שמעון דער ברודער זאגט איין מינוט, איך דארף עפעס מסדר זיין, פיין איך האב מאכן יבום, אבער א חלק פון מאכן יבום איז דאך מעמא, רבנן האט מסכים געווען מען דארף דא מאכן א קידושין דרבנן, קומט דער שמן און איז זי טאקע מקדש, ער געבט זי געלט, ער געבט זי א שטר, ער איז מקדש אשת ראובן. יעצט לאמיר אבער דארט אריין קלערן, מדאורייסה איז דאס א פורים שפיל, האט ער גארנישט געטון דא, מדרבנן האט ער זי יעצט מקדש געווען, איז דאס דען טאקע זיין פרוי? און יעצט לאחר דעם וואס ער האט געמאכט מעמא, יעצט איז געבוירן לוי, אבער למעשה אמת דער שמן איז יעצט געשטארבן, קומט דאך אויס איין מינוט. מיט וויפיל פרויען איז דער שמעון געשטארבן? ווענדט זיך צו איך קוק מדאורייתא צו איך קוק מדרבנן. מדאורייתא איז דער שמעון געשטארבן מיט איין פרוי, זיין אייגענע פרוי. די געלט וואס האט זיך געטוישט צווישן אים און אשת ראובן, דאס איז גארנישט. ס'איז א פירמע שפיל מדאורייתא. קומט דאך אויס אז דער געשטארבענער האט מיט אייער פרוי, וואס די פרוי האט נישט קיין שום פראבלעם נישט, נישט קיין שום אישו נישט צו לייבי, איז אוודאי האט לייבי יעצט גייען מאכן א חיוב, גיי מען נעמט די פרוי פון אשת שמעון, און מאך מיט זי יבום, מאך מיט זי חליצה. אבער למעשה איז דא דא א פראבלעם. די פרוי, די אשת ראובן, זי האט דאך למעשה באקומען מעמד פון שמעון. מדרבנן איז דאס שמעון פרוי. און אויב אזוי קומט דאך אויס אז איר שוין מאן און פרוי, קומט יעצט אויס איין מינוט דא דא צוויי פרויען אינעם שפיל. אשת ראובן, זי איז אויך א חלק פון דעם שידוך, און זי קען דאך כלה מאכן פאר אשת שמעון. און פאר דעם זאגט די משנה זאלסטו וויסן, השניה כל עצות ולא משיא באמת. די שניה, דאס הייסט די עכטע גיישע שמעון, זי דארף האבן חליצה פון לוי. ווייל פון איין זייט מיט די רייסער וואלט ער אפילו קענען מאכן יבום, נאר מיט די ארבענען איז דא עס עפעס א צווייטע פרוי וואס זי איז דאך האלבוועגס דא און זי מאכט כלה פאר ר' שמעון, קען ער נישט אויספירן די יבום, זאגט תנא קמא זאלסטו וויסן, אה, כ'פארשטיי, יבום קענסטו טאקע נישט מאכן, אבער חולצת ולא מיסיאבעמעס. און באמת אז מען ענדיגט דא די משנה, און מען פארגלייכט דאס צו די פריערדיגע משנה, די הלכות וואס מען האט דא געלערנט, איז ממש די זעלבע געדאנק, די פאל איז אביסל אנדערש, מען באלד קלאר אויסברענגען וואס איז די חילוק אין דעם פעלער, אבער למעשה די הלכה באמת די געדאנק איז די זעלבע געדאנק, און פון דעם דארף מען פארשטיין, וואס דארף איך האבן די רישא, וואס דארף איך האבן די ערשטע משנה, וואס דארף איך האבן די צווייטע משנה. און נאך מער אפשר, אייוועלט מיט קלאר אריינקוקן און זען וואס די חילוק איז צווישן די צוויי מעשות, קען מען אפשר גאר טענה'ן, ברענג מיר נאר די משנה, רעד בכלל נישט פון די ערשטע משנה. דאס וועט מען אלעס אדרעסירן אין די גמרא. יעצט למעשה ברענגט די גמרא נאך א שיטה, רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, מייבם לאיזה מהן שירצה, או חולץ לאיזה מהן שירצה. קומט רבי שמעון, רבי שמעון זאגט זאלסטו וויסן, איך בין זיך חולק מיט תנא קמא. אינעם פאל וואס ער האט טאקע געמאכט יבום, דאס הייסט, דער ראובן איז געשטארבן און שמעון האט אריינגענומען יענעמ'ס פרוי, ער האט אריינגענומען א אשת ראובן, יעצט איז זי געהעריג שמעון'ס פרוי, יעצט ווען שמעון איז געשטארבן איז ער געשטארבן מיט צוויי פרויען, זאגט רבי שמעון זאלסטו וויסן, איך קוק נישט אן אז לוי האט דא עפעס א אישו מיט די פרוי וואס איז אמאל געווען א אשת ראובן, זאלסט וויסן ניין ניין ניין, איך קוק עס אן דאס איז אלעס אש די פארעם פון שמן, די מינוט דאס איז אלעס די פארעם פון שמן, קומט אויס, לייבי זאגט קוק אהער, מיין ברידער שמן איז געשטארבן מיט צוויי פארען, יעצט פארשטייט זיך איך קען נישט מאכן יבום צו ביידע פארען, איך קען נישט מאכן חליצה מיט ביידע, אבער איינע קען איך מאכן יבום, אדער מיט איינס קען איך מאכן חליצה, דאס איז א געהעריגער ברידער, וואס די ברידער שטארבט מיט צוויי פארען, דארף ער מאכן אדער יבום אדער חליצה מיט איינע פון די פארען. און פאר דעם טענה'ט רבי שמעון, די היסטעריע וואס איז דא געווען, יא איין פרוי איז אמאל געווען ראובן'ס פרוי, וואס ראובן איז דאך א מינוט אשת אחוש להוי בעולמו, טענה'ט רבי שמעון דאס איז שוין א לאנג אוועק געפאלן, און מ'וועט נאכמאל אביסל בעסער פארשטיין פארוואס טאקע, וואס זיין סברה איז. אבער ער האט געהאלטן זאלסטו וויסן, די אשת ראובן איז אויס אשת ראובן, היות שמעון האט זי אריין גענומען, און ערשט דערנאך איז די לוי אנגעקומען, אויב אזוי געזונטערהייט, גיי חתונה האבן מיט זי, מחובר מיט זי, מיין חליצה מיט זי, מאך וואס דו ווילסט, אבער דאס נישט מער ווי א נארמאלער ברודער וואס איז געשטארבן מיט צוויי פרויען. און פאר דעם זאגט רבי שמעון זאלסט וויסן, מייבם לאיזה מהן שירצה, אוי חולץ לאיזה מהן שירצה. און מיט דעם לאמיר יעצט אריינגיין אין די גמרא, און לאמיר אביסל בעסער פארשטיין, לאמיר אנקוקן א מינוט די צוויי פעלער. פאר מ'וועט אריינקריכן אין די גמרא, דארף מען יעצט קאמפערן, וואס איז די חילוק צווישן די ערשטע משנה פון דעם פרק, מיטן צווייטן משנה פון דעם פרק. און פאר דעם לאמיר עס אנקוקן און מיר זייער שנעל כאפן דעם חילוק. אין די ערשטע פאל, עס הייסט אין די ערשטע משנה, די מעשה איז געווען, דער ראובן איז געשטארבן, שפעטער געבוירן א נייע ברודער, און נאכן געבורט, דעמאלס האט מען מסדר געווען די מצב, דעמאלס האט מען געמאכט יבום. אין די משנה דא, די צווייטע משנה, איז פארקערט, דער ברודער איז געשטארבן, מען האט געמאכט יבום, און ערשט דערנאך איז צוגעקומען א ברודער. דאס הייסט די שאלה איז ווען איז דער לייבי געבוירן? אין משנה א' איז לייבי געבוירן פאר מען האט געמאכט די יבום, אין משנה ב' איז לייבי געבוירן נאכדעם וואס מען האט געמאכט די יבום, און פאר דעם כאפט זיך יעצט ריזיגע חילוקים, וואס איז די הלכה כלפי דעם לייבי? ווי קוק איך אן דעם לייבי? האט לייבי דא א פראבלעם פון אשת אב שלא היו בו אלא מאי, אדער נישט? און פון דעם דארף מען יעצט גיין נאכאמאל איבערלערנען, לאמיר איבערלערנען די ערשטע משנה, לאמיר איבערלערנען די צווייטע משנה, און לאמיר פארשטיין אין א מינוט יעדער איינער וואס איז זיין שיטה, אין א מינוט פארוואס האלט ער אזוי, און פארוואס איז זיין חידוש אין יעדע משנה. דאס גייט די גמרא יעצט מאכן. זאגט די גמרא אזוי, אמר רבי אושיע, זאגט די תנא רבי אושיע, זאלסטו וויסן, חלק הוי ר' שמעון אף בראשונה. אונז האבן דא געברענגט א מחלוקת, זאלסטו וויסן ר' שמעון זאגט אונז, די פרוי פון ראובן קוק איך מער נישט אן ווי די פרוי פון ראובן, איך קוק זי אן דאס איז די פרוי פון שמעון. און לכאורה די צווייטע מישן דאס זייער פארשטענדליך, פארוואס ווייל די מעשה איז דאך געווען, די ברודער איז געשטארבן, די נעקסטע ברודער האט געמאכט יבום, און נאכדעם איז די לייב יונג געקומען. דאס הייסט דער לייבישן אנקומען לאחר אלעס, די גאנצע היסטערי שוין אלעס פארגעסן, ס'איז שוין געווען יבם, זי איז שוין געווען גע'הרג'ט שמעון'ס פרוי, און פון דעם קען איך זייער לייכט פארשטיין, האלט ר' שמעון, אקעי, דער לייבי'ס אנקומען, נאכדעם וואס די גאנצע חאזעריי, אלעס איז שוין מסודר, אויב איז א ודאי קוק איך עס אן ווי איישע שמעון. אבער אין די פאל פון דער ערשטער משנה. וואו דער לייב איז אנגעקומען אויפן וועלט, פאר מען האט מסדר געווען די אשת ראובן, פאר מען האט געמאכט יבום, האהא, עמער נישט, דא איז אפשר א אנדערע מעשה. און אויף דעם קומט רבי אשר מחדש זיין זאלסטו וויסן, חולק הוי ר' שמעון אף בראשונים, אפילו אין די ערשטע משנה, וואס דער לייב איז געבוירן פאר מען האט מסדר געווען די גאנצע יבום, פאר מען האט עפעס געטון מיט די אשת ראובן, נאך אלץ קוק איך דאס אן, עמער נישט, דא איז נישט דא קיין שום פראבלעם פון אשת ראובן שלא היה בו לומר. און איך וועל דיר אויפווייזן. זאגט ער אזוי, ממאי, ווי ווייס איך דאס? זאגט ער אזוי, מדקדני משני אסיירא בבבא דרישא, ווייל באמת אז דו קוקסט אן די ערשטע משנה, וועל איך דיר זאגן די גאנצע ערשטע משנה איז איבריג. פארוואס? ווייל איך קלער אזוי, למאן קטני לה, לאמיר מיר ניט פארשטיין, לפי וועמען האט מען געשריבן די ערשטע משנה? לפי וועמען? וועלכע חידוש ליגט דא אין די ערשטע משנה? און לאמיר עס אויסשמועסן. זאגט ער אזוי, אי לימא לרבנן, ווילסטו מיר זאגן די ערשטע משנה איז געקומען זאגן די דין פון רבנן, ווי רבנן זענען מחדש זאלסטו וויסן, לייבי מיט אשת ראובן זיי האבן א פראבלעם צוזאמען, דאס איז אשת אחוש לא היה בעולמו. פאר דעם אפשר דאס איז די חידוש פון די משנה? פרעג איך דיר איין מינוט, איז דאס טאקע אזא חידוש? און פארקערט, נאך מער עלעך דיר זאגן, השתא, יבא מ לבסוף נולד, השתא, דעם צווייטן משנה, וואס אין די משנה האט מען דאך געזאגט, יבא מ, ער האט ערשט געמאכט יבא מ, און שפעטער איז נולד, שפעטער איז צוגעקומען דער לוי, דאס הייסט, דכי אשכחא בן תרא אשכחא, באמת אין דער צווייטער משנה, ווען דער לוי איז אנגעקומען אויפן וועלט, איז עישת ראובן שוין געווען געהעריג עישת שמעון? און אויב אזוי באמת די גאנצע היסטארי שוין אלעס געווען פארגעסן? זי האט נישט געהאט קיין קשר מער צו ראובן, שמעון האט זי שוין לאנג געהאט אריינגענומען, זיי האבן שוין געוואוינט עטליכע יארן צוזאמען, און ערשט יעצט איז אנגעקומען די לייבי. נאך אלץ עשה רבנן, זאגן רבנים איין מינוט, די היסטארי וואס איז דא אויף עישת ראובן ווערט נישט פארגעסן, זי האט נאך אלץ עפעס א שטיקל שייכות צו איר ערשטע מאן, איך קוק עס נאך אלץ אן ווי עישת אחיו שלא היה בעולמו, מאריך אין אזא פאל טו איך דאס, איז אין די ערשטע משנה, נולד ואחר כך יבם, מי בויע? איז דאך אוודאי נעווארט אין די ערשטע משנה, וואס דער ברודער איז געבוירן בשעת זי נאך אין די לופט, שמעון האט נאך גארנישט געמאכט מיט זי, ווייל ס'איז דאך געווען מת, נולד, און דעמאלס ערשט יבם, איז אוודאי און אוודאי וועלן רבנן זאגן איין מינוט, די ערווה האט נאך א שייכות צו ראובן, אוודאי קען מען זי נישט נעמען, אוודאי איז דאס אן ערווה. און פאר דעם טענה'ט רבי הושע, אויב די ערשטע משנה זאל מען קומען לפי רבנן און נאר לפי רבנן, און שפעטער די צווייטע משנה זאגט רבנן אויך און קלאר וואס זיי האבן געהאלטן, שרייב מען נאר די צווייטע משנה, וואס דאס איז אסאך א גרעסערע חידוש. דארט נאך דעם זאלסטו וויסן אפילו די גאנצע מעשה איז געווען מסודר נאר נאכדעם איז ער געבוירן, נאך אלץ קוק איך אן איין מינוט, די פרוי האט היסטערי, די פרוי קומט מיט בעגעדזש, די פרוי האט נאך א שייכות צו איר ערשטע מאן, דאס הייסט קוק עס אן ווי א שכשוך שלא היה לו בלומר, איז אוודאי און אוודאי אין די ערשטע משנה, וואו די פרוי איז נאך געווען אין די לופטן, מ'האט נאך גארנישט געטון מיט זי, ווייל ער איז דאך געווען נולד פאר מ'האט געמאכט איר ביים, אוודאי און אוודאי זאגט ער זאלסטו וויסן, די פרוי האט נאך א קשר צו איר איבן, און פאר דעם איז דאס אשת אב שלא היו בלומר, און פאר דעם לפי רבנן וואלט איך נאר געדארפט האבן די צווייטע משנה און לאמיך אפ בכלל מיט די ערשטע משנה, און פאר דעם טענה'ט רבי אשר, ס'קען נישט זיין די ערשטע משנה איז געשריבן געווארן לפי חכמים, אלא מאי מידעך זיין, אילו לאו עלה ר' שמעון, נאר וויל דער ערשטער משנה ער קומט זאגן א מורא'דיגע חידוש, און ס'גייט לפי ר' שמעון, אילו לאו עלה ר' שמעון איצטריך איך דארף האבן די ערשטע משנה פאר ר' שמעון, ותנא ריישא, און איך ברענג דיר טאקע די ריישא, ס'הייסט איך ברענג דיר טאקע די ערשטע משנה ווען ער איז געבוירן פאר מ'האט געמאכט יבום, להודיעך ככחו דר' שמעון. ווילסטו וויסן רבי שמעון זאגט טאקע זיין דין די צווייטע משנה, אז אויב ער איז געבוירן נאכדעם וואס אלעס איז שוין געווען מסודר, איז ער יעצט געבוירן, זאלסטו וויסן איך פארגעס איר היסטארי, און זי האט מער נישט קיין שייכות צו ראובן, אבער נישט נאר אין די צווייטע משנה, נאר אפילו אין די ערשטע משנה, אפילו אז ער קומט אריין אין בילד ווען זי הענגט נאך אין די לופטן, מען דארף גיין מאכן יבום מיט זי, די שמד דארף נאך עפעס גיין טון מיט זי, זאלסטו וויסן אפילו אזא פאל האלט אויך די זעלבע געדאנק, זאלסטו וויסן, די קאנעקשאן דא צווישן זיי צוויי דאס איז שוין געווארן פארלוירן. מיר זעהן א מינוט וויאזוי דאס ארבעט און פארוואס דאס ארבעט אזוי. ווייל ס'איז א ריזיגע חידוש. ווייל איך קען פארשטיין די צווייטע משנה וואס ער געבוירן נאכדעם וואס אלעס שוין מסודר, קומט ער אויפן וועלט און ער זעהט איך ווייס נישט. דו פארציילסט מיר זי איז אמאל געווען די פרוי פון ראובן? הא דערנאך ווייס איך. איך זעה זי איז די פרוי פון שמעון. אבער אין די ערשטע משנה וואס עס זעהט זיך קלאר די פרוי ליגט איין מינוט זי איז אין די לופטן זי איז בעצם איר מאן איז יעצט געשטארבן שמעון דארף גיין עפעס מאכן וואס עס זעהט קלאר איין מינוט זי האט דאך נאך א שייכות צו ראובן און נאך אלץ זאגט מיר רבי שמעון זאלסטו וויסן ניין ניין ניין פארגעס וואס איז דא געווען צווישן ראובן מיט זיין פרוי דאס איז שוין שמעון'ס פרוי דאס איז א ריזיגע חידוש ווי אזוי עס ארבעט עמיר זעהן אין א מינוט. אבער פאר דעם זאגט ר' משה וויבאלד ס'קען נישט זיין די ערשטע משנה איז געשריבן געווארן נאר לפי חכמים, ווייל לפי חכמים דארף איך דאך נאר האבן די צווייטע משנה, מוז דאך זיין די ערשטע משנה איז געשריבן געווארן אז אפילו דארטן האלט ר' שמעון אויכעט זיין דין. און ותנא סייפא, איך ברענג דא אבער די צווייטע משנה, ווייל לפי ר' שמעון און ווייטער אז איך האב די ערשטע משנה וואס איז די גרעסערע משנה חידוש דארף איך דאך נישט האבן די צווייטע משנה און דו ביסט טאקע גערעכט ווייל ותני סייפא לא ידיעך כוחן דרבנן איך ברענג דיר נאר די צווייטע משנה צו ארויסברענגען די כח פון רבנן אז אפילו ער טרעפט אלעס מסודר ער טרעפט די לייב ווי קומט אויפן וועלט און זעט איין מינוט די פרוי איז שמעון'ס פרוי אלטע היסטערי? יא יא איך ברענג אויפן טיש די אלטע היסטערי, דאס א מודיע חידוש לפי רבנן, און פארדעם ברענגט ער די ספר די צווייטע משנה להודיעך כהכא דרבנן. אבער ביסטו גערעכט באמת העסטו קומען טענה'ן איין מינוט אויב ר' שמעון האלט זיין דין אפילו אין די ערשטע משנה, און די גאנצע ערשטע משנה איז נאר געווען באמת געשריבן געווארן ארויסצוברענגען דעם חידוש פון ר' שמעון, די צווייטע משנה ברענג איך דיר נאר ארויסצוברענגען דעם חידוש פון רבנן, איז איין מינוט, אויב אזוי זיי זיי מסודר'דיג אביסל מער. אויב אזוי זאג איך דיר בדין היד נפלג ר' שמעון ברישא, באמת קענסטו קומען מיט א טענה זאגן איין מינוט. ר' שמעון אז דיין מחלוקת איז אויך אין ערשטע משנה, וואס באמת דער חידוש איז דארטן, אויב אזוי זאג דיין חידוש דארטן. די ערשטע משנה זאל מען זאגן ר' שמעון אומר, ר' שמעון האלט כך וכך. וואס ווארטסטו אויף משנה ב', וואס באמת וואס א קלענערע חידוש אז ר' שמעון דערמאנט זיך נאר דא. און פאר דעם זאג איך דו ביסט גערעכט. איבער די נדה נפלג רבי שמעון בריש א, באמת קענסטו טענה'ן, רבי שמעון וואלט שוין געדארפט זאגן זיין שיטה אין די ראשון, ערשטע משנה. נאר וואס כ'על דיר זאגן, אלא נטה ליהי לרבנן עד דמסיים ולמסי, ער האט פשוט געווארט איידעלערהייט ביז רבנן זיי האבן געענדיגט זייערע ווערטער, דאס הייסט זיי האבן געזאגט משנה א', און ער זאל זאגן משנה ב', וואס משנה בית אבד איז די גרעסטע חידוש, און והוד הפלג עלי' איז דעמאלטס קוקט ער זיך מיט זיי, אבער ווען ער קוקט זיך מיט זיי, קוקט ער זיך מיט זיי סיי אויף משנה א' און סיי אויף משנה ב', און פאר דעם זאגט ער ביסט גערעכט טאקע לפי רבי שמעון, די גרעסטע חידוש וואלט געווען ער זאגט זיך איין מינוט, ענדיגסט יעצט משנה א', לאז מיר אריינהאקן איך האלט אנדערש ווי ענק. אבער וואס, ער האט געווארט, רבנן האבן געענדיגט זייערע ווערטער, זיי האבן געזאגט משנה א', זיי האבן געזאגט משנה ב', און יעצט קומט רבי שמעון, רבי שמעון זאגט זאלסטו וויסן, איך קוק זיך אינגאנצן מיט ענק, נישט נאר משנה ב' קריגן זיך מיט דיך, אפילו משנה א' קריגן זיך מיט דיך. און פון דעם קומט אויס, אז לפי רבי הושע, זאגט רבי הושע זאלסטו וויסן די מחלוקת וואס מען האט דא געזעהן אין משנה ב', באמת דארפסטו נעמען די מחלוקת, אריבער לייגן צו משנה א' אויך. און פון דעם קומט יעצט אויס זאלסטו וויסן, די זעלבע מחלוקת וואס מיר זעהן ביי משנה ב', נעם עס אריבער צו משנה א', און דארטן האלט רבי שמעון אויך זאלסטו וויסן, אפילו דער מענטש איז געבוירן פאר זאכן זענען מסודר געווען, זאלסטו וויסן, מען קען דא גיין מאכן חליצה אדער מען קען גיין מאכן יבום. יעצט דארפסטו מיר פרעגן ווי אזוי ארבעט דאס? פיין דאס העמיר יעצט זעהן אין די גמרא. נאר פאר די גמרא גייט מסביר זיין בכלל וואס איז די שיטות, וואס איז די סברה, ווי אזוי איז דאס מסביר, זאגט ער ווייסט וואס איין מינוט, לאמיר דאך אין איין זאך פרעגן, לאמיר דאך רעדן אין הקנאה מינוט. דאס הייסט אזוי, לאמיר אביסל אריין קלערן ר' שמעון. לפי ר' שמעון קומט אויס אזוי, ווען די לייב איז געבוירן, באמת גייט מען נישט גרויס אן צו ער איז געבוירן פאר שמעון האט געמאכט יבום, צו ער איז געבוירן נאכדעם וואס שמעון האט געמאכט יבום, עס מאכט נישט קיין חילוק, לפי ר' שמעון זאלסטו וויסן, דאס איז קיינמאל נישט קיין פראבלעם פון אשת אחיו שלא היה בעולמו, פארוואס נישט? עמער זעהן די גמרא באלד ווי איז די דאס סברה דערפון ווי אזוי עס ארבעט. אבער הק' פורים סיי משנה א' סיי משנה ב', דאס הייסט סיי צו געבוירן פאר מען געמאכט די יבום, אדער סיי געבוירן נאכדעם וואס מען האט שוין געמאכט די יבום. זאגט רבי שמעון, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט איין שטח שלא בעלמא. לייבי מיט די פרוי פון ראובן דאס איז נישט קיין ערבות. אויב אזוי א מינוט. אין וועלכן פאל זעסטו יא א נארמאלע פאל? איז דא די לפי דיך אזא פאל? איז דא אזא מצב פון אשה זכר שלא היו בלמה בכלל? און פארוואס פרעג איך דיר? ווייל די תורה זאגט אונז דאך כי ישבי אחים יחדיו. האבן אונז געהאט א דרשה כי ישבי, ס'דארף זיין א ישיבה אחת בעולם. דאס הייסט די תורה זאגט מיר ס'איז דא אזא מושג פון א ברודער וואס אנקומט צו שפעט. יעצט לפי דיך אפשר מעג איך דיר פרעגן איין מינוט, דו זאגסט מיר אפילו משנה א', ער איז געבוירן פאר מען האט עפעס מסדר געווען, זאלסטו וויסן עס איז נישטא קיין פראבלעם פון אשת אחיו שלא היה בה לאמי, פרעג איך דיך ר' שמעון, אלא אשת אחיו שלא היה בה לאמי לר' שמעון היכי משכחת לה, וואס לפי דיך איז בכלל נישטא אזא פאל, איז בכלל נישטא אזא מציאות, די תורה דערמאנט עס אבער שוין, די תורה זאגט אונז ישבי, זיי זיין ישיבה אחת בעולם, לפי דיך ווי מאכט זיך בכלל אזא סארט פראבלעם? וואס דו האסט נישט קיין פראבלעם ווען ער איז געבוירן, פארדעם נאכדעם שפילט נישט קיין ראלע. און אויף דעם ענטפערט מוה יא ס'איז דא אזא סארט פראבלעם לפי המאוחד בכד אחר און מות ונולד לו אח און א זייער פשוט'ע פאל לאמיר זאגן דער ראובן ער איז געווען א בן יחיד לזה געווען ער האט חתונה געהאט מיט א פרוי אבער געשטארבען אן א קינדער פאק, יעצט נישט דא איינער וואס זאל מאכן יבום, די פרוי איז דא אויפן וועלט טאקע, באמת וואלט דא געווען נאך א ברודער וואלט מען געדארפט מאכן מיט זי, אבער למעשה איז נישט דא נאך א ברודער, און יעצט וואס איז געשען איז, דאס הייסט בחד אח, ס'איז געווען איין ברודער נאר, נאר דער איבן, און מיסטן ער איז יעצט געשטארבן, און יעצט דערנאך ונולד לה אח, יעצט איז אים צוגעקומען א נייער ברודער, די בעיבי איז יעצט געבוירן, די לייב איז יעצט געקומען אויפן וועלט. אין אזא פאל זאגט רבי שמעון אויך, איין מינוט, דא איז אוודאי דאס איז א פראבלעם, דאס איז אוודאי אייש איז אויך שלא היה בעולמו. ווי מיר באלד זעהן אין די גמרא, ווען זאג איך אייש איז אויך שלא היה בעולמו איז נישט קיין פראבלעם, איז נאר ווייל עס איז געווען דא עפעס א מיטלעכע ברודער די שמעון, ער האט עפעס איבערגענומען פון ראובן, און יעצט ווען ס'קומט צו לוי, טענה'ט רבי שמעון, אה, דו ווייסט ווי זי איז אנגעקומען צו לוי, מכח שמעון און נישט מכח ראובן. אבער אין דעם פאל וואס אוודאי דערפאר קומט זי אים, צום לוי, מכח. פונעם אנדערן מאן, פון איר ארגינעלע מאן, פונעם ראובן, ווייסט נישט דאן עפעס נאך א ברודער זאל דיר עפעס איבערנעמען, איז אוודאי אויף זאגט רבי שמעון, דא בין איך אויך מסכים, דאס הייסט ש זאגט שלא הי' בעולמי. אי נמי איך וועל דיר געבן נאך א פאל, בתראי, לאמיר זאגן שוין יא דא צוויי ברודערס, לאמיר זאגן ס'דא ראובן מיט שמעון. און וואס איז געשען איז, דער ראובן איז געשטארבן אן א קינדער, פאלט ער אויף, פאלט זיין פרוי, צום ברודער שמעון צו יבם, אבער למעשה ולא יבם ולא ימות, דער שמעון האט גארנישט געטון, און יעצט איז צוגעקומען נאך א ברודער, אה, איטס איין מינוט, זאל יעצט לייבי קענען קומען מאכן יבם מיטן פרוי פון ראובן, און זאגן איין מינוט, דאס איז דאך די גאנצע פראבלעם פון אשת חיל שלא בלא מאור, ווי איך האלט דאך נישט פון דעם, אויף דעם זאגט רבי שמעון ניין, אוודאי אין אזא פאל, אויב שמעון האט קיינמאל נישט אנגערירט די פרוי פון ראובן, אויב עס איז נישטא קיין וועג וואס ער האט איבערגענומען די פרוי צו זיך און יעצט איז זי געפאלן צו לייבי מכח שמעון, ווען לייבי זאל זי יעצט נעמען, קומט זי ווייטער מכח ראובן, היות די לייבי מיט ראובן האבן זיך קיינמאל נישט געקענט, איז דאס אוודאי א פראבלעם פון אשת אח שלא בא למה. און פון דעם זאגט רבי שמעון, זאלסט וויסן, איך זאג נישט אז נישטא אזא מושג ווי אשת אח שלא בא למה, אוודאי ס'איז דא און איך האב דיר יעצט געגעבן צוויי פעלער, וואס איך טענה נאר איז, אויב דער ברודער ראובן איז געשטארבן, און שמעון האט דא עפעס איבערגענומען, און מ'וועט באלד זען צו מ'איז ער פיזיקלי איבערנעמען, עמער זען פונקטליך ווי ווייט וואס ער דארף טון פונקטליך, אבער זאלסטו וויסן, דער מנוסה דא דער שמעון, און שפעטער פאלט עס צו לייבי מכח שמעון, ווייל דער שמעון איז אויך געשטארבן, אה, אין אזא פאל, דא זאג איך דיר זאלסטו וויסן, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דיין שדוך שלא עבר למה, פארוואס? ווייל אין הכנעה וואס דא איז עפעס א אלטע היסטערי, אבער וויבאלד דער שמעון האט שוין עפעס מסדר געווען, און יעצט איז ער געשטארבן, פאלט עס צו לייבי מכח שמעון, אה, די מינוט זי קומט מכח שמעון, מער נישט, זי קומט נישט מכח ראובן צו מיך, זי קומט מכח צו מיך, מכח שמעונ'ן, אויב איז אזוי זאלסטו וויסן, האב איך נישט קיין פראבלעם מיט דיין שדוך שלא עבר למה, ווען האב איך יא? אז ער פאלט צו מיך מכח איוב, אוודאי האב איך א פראבלעם, דאס איז שוין געווען אין די צוויי פעלער. איז אויף דעם, יעצט לאמיר נאכאמאל צונעמען ר' שמעון, און לאמיר אים אביסל בעסער פארשטיין, וואס איז באמת זיין סברה, וואס האלט ער, און ווי ווייט גייט ער מיט זיין שיטה. און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, בשלמה יבן ואח כ נולד. בשלמה לפי ר' שמעון די צווייטע משנה, דאס הייסט, ראובן איז געשטארבן, שמעון איז געקומען, מזל טוב, ער האט אנגענומען די עפר, זי מייבם געווען, ס'איז זיין געהעריגע פרוי יעצט. יעצט איז דער שמעון געשטארבן, און למ ס און יעצט איז געבוירן דא דער לוי. פארשטיי איך זייער גוט, אז בשלב ייבום ואחר כך נולד, דאס הייסט דער לוי איז געבוירן נאכדעם וואס שמעון האט שוין אריינגענומען די פרוי פון ראובן, קען איך זייער גוט פארשטיין, זאגט רבי שמעון, קעקעהע. איך ווייס ס'איז דא דא א פאר וואס זענען אמאל געווען קאנעקטעד צו ריבן, אבער וועם שטערט דאס? די היסטערי איז שוין לאנג פארגעסן. פארוואס? ווייל כי אשכחו בעטרה אשכחו. פארשטיי איך זייער גוט רב שמעון'ס טענה, אז לייבי זאגט קוק הער איך ווייס נישט וואס ענק רעדן, דו פארציילסט מיר די פאר איז אמאל געווען ריבן'ס פאר? אדער נאר ווען איך בין געבוירן האט שמעון געהאט צוויי פארן? איך ווייס נישט, איך ווייס איינס פון זיי אמאל געווען א האדאנא, איך ווייס נישט, איך ווייס איך בין געבוירן, איך האב געטראפן מיין ברודער שמעון, איך האב אים געקענט, איך האב געוואוינט מיט אים יארן לאנג צוזאמען, איך ווייס ער האט געהאט צוויי פרויען. ס'איז דא היסטערי? איך בין נישט אינטערעסירט אין די היסטערי. קען איך פארשטיין טאקע אז יעצט ווען שמעון שטארבט, האלט ר' שמעון אקעי, דער שמעון איז דאך געשטארבן, פיין, אויב אזוי זאל זיין ברודער גיין מאכן יבום. איי עס איז דא. היסטערי אינטערעסירט מיך נישט. און אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט רבי שמעון'ס טענה, עס איז נישט דא דא קיין פראבלעם פון אייש איז אויך שלא יבא למה, עס איז געהעריג זיין א פרוי, און פאר דעם אוודאי קען ער יעצט גיין און גייען מאכן יבום אדער חליצה מיט איינע פון די פרויען. דאס פארשטיי איך. אבער לאמיר צוריק גיין צו די ערשטע משנה. אלא נולד ואחר כך יבום. אין די פאל פון די ערשטע משנה, וואס ער איז געבוירן פאר דער שמעון האט אריינגענומען די פרויען, אין אנדערע ווערטער דער דער לייב איז געבוירן און עס זעט דא עפעס א פרוי וואס איין מינוט א וואך צוריק האט זי נאך געוואוינט מיט איר מאן ראובן למעשה יעצט דארף מען מאכן יבום אדער חליצה עפעס דארף מען גיין מסדר זיין מיט זי און יעצט דער לייבי זעט דאס אלעס צו און דערנאך ערשט איז געקומען שמעון און האט זי טאקע מייבם געווען פרעגט די עלינורא דער אח כ יבם, מאי טעמא, פארוואס אין אזא פאל זאגט רבי שמעון, אה, איך האב נישט קיין שום פראבלעם מיט די אשת רעך פ שלוה ב ל מ, וואס היינט מען ניט, די לייביס זעט דאך אז די פרוי איז געווען נאך א פרוי פון ראובן, טאקע ראובן האט שוין נישט געלעבט, אבער זעט זי איז צו קיינעם נישט יעצט. און אויב אזוי, וואס איז די סברא דארט, מאי טעמא, וואס איז די סיבה פון רבי שמעון וואס ער נאך אלץ איז מתיר, און ער זאגט זאלסטו וויסן, נאכדעם וואס שמעון האט זי אריינגענומען, איז דאס מער נישט קיין שום פראבלעם פאר לייבי? און אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן ווייל ער האט געהאלטן קאסובא יש זיקה, ערשטנס האט ער געהאלטן אז יש זיקה, און פאר דעם לאמיר אביסל אריינטראכטן, ווען דער ראובן איז יעצט געשטארבן, און זיין ווייב פאלט יעצט צו שמעון, אויב זאג איך יש זיקה, מיינט דאס איין מינוט, דער אשת ראובן האט שוין א שייכות צו שמעון. הגם מ'האט נאך גארנישט געמאכט, ביסט גערעכט, אבער מן התורה זאג איך ס'איז דא א זיקה אויף אזוי ווייט אז זי קען נישט חתונה מיט א פרעמדע מענטש, ער קען זי אפילו מי יעמוד זיין מקוחה, מיר די רבנים האבן צוגעלייגט זאלסטו וויסן, ס'דא אפילו פון איסור פון קרובים, נעמט ער עס נאך אביסל ווייטער און ער זאגט זאלסטו וויסן, יש זי כ, אויף אזוי ווייט אז איך קוק שוין אן אשת ראובן איז א חלק פון שמעון. איידער שמעון האט דאך גארנישט געטון. ביסט גערעכט, אבער די מינוט וואס ער איז געשטארבן דער ברודער ראובן אן א קינדער, יש זי כ, קוק איך שוין אפילו מן התורה, זאלסטו וויסן, די פרוי באלאנגט יעצט צו שמעון. איי מ'האט דיך גארנישט געמאכט? ביסט גערעכט, אבער דאס איז די זיקה. וזיקה ככניסה דמיה. און די זיקה קוק איך אן כאילו איז שוין כניסה, כאילו האט זי שוין אריינגענומען. און וויבאלד איך קוק עס אן איין מינוט, כאילו די שמעון האט שוין אריינגענומען די פרוי, איז פארדעם זאגט רבי שמעון זאלסטו וויסן, ס'גייט מיר נישט אן יעצט וואס די סדר איז ווען נולד. די מלאסטע, די אמת איז, פאר דו ביסט געבוירן, איז אשת ראובן שוין געווען אשת שמעון. איין מינוט, אה איך זעה זי איז נאך דא אין די לופט מען האט נאך גארנישט געמאכט מיט זי, יא, אבער דאס קומט רבוש ע מחדש זיין, אז רבי שמעון זי ע גייט אויף אזוי ווייט אז איך קוק עס אפילו מיט די רייסע איז דאס שוין א קאפל צוזאמען, אה אויב שוין א קאפל צוזאמען קוק איך אן כאילו אז דער שמעון האט שוין מייבם געווען די פרוי, ער האט זי שוין אריין גענומען, און אויב אזוי זאלסטו וויסן, קומט דאך אויס, אה וועמענס פרוי איז דאס? אה, דאס איז שמעון'ס פרוי. און מילא ווען שמעון שטארבט, איז ער געשטארבן מיט צוויי פרויען. איי ביי מציאות האט ער גארנישט געמאכט? גערעכט, אבער יש זיקה, און זיקה ככניסת דמי. און פאר דעם, דער אמת איז, אונז האבן דאך געהאט צוויי פעלער אין די ערשטע משנה. סיי טאמער שמעון האט זי מייבם געווען, אדער סיי וואס שמעון האט זי פשוט געמאכט מיימם מיט זי. און דער אמת איז ס'גייט נישט אן וואס ער האט געטון מיט זי שפעטער נאכדעם וואס נולד לייבי, ווייל באמת איז אפילו שוין פאר לייבי געבוירן, וויבאלד איך זאג יש זיקה זאלסטו וויסן, קוק איך אן אשת ראובן איז שוין אויסער אשת ראובן, זי איז נאר נאך יעצט אשת שמעון אפילו ער האט נאך גארנישט געמאכט, און פון דעם זאלסטו וויסן, נאכדעם וואס זי האט זיך טאקע איינגענומען, און טאקע ער איז געשטארבן, זאלסטו וויסן, קען יעצט קומען דער לייבי, לפי שיטת רבי שמעון, זאגט לייבי איין מינוט, איך וועל מאכן יבום, זאגט רבי שמעון יא געזונטערהייט, וועם וועסטו נעמען? איי שיז איווען א ריישע שמן, דו קענסט אויסוועלן, ס'איז דיינס, פארוואס? ווייל איך קוק אן יש זיקה, און זיקה מאכט כאילו דאס איז שוין דיין אייגענע פרוי.